Helo, noswaith dda, a croeso i'n ffrwd fyw heno, yr 30 diwrnod 30 awgrym, Microsoft 365. Uh, gobeithio bod pawb wrthi'n cael penwythnos neis iawn, bod yr dystadwr wedi bod yn chi. Um, da ni yn ôl heno i fynd trwy um, sesiwn ar ddall be ydy Microsoft Viva. So, da ni wedi bod um, yn yr dyddiau dwythau, da ni wedi bod trwy chydig ar Microsoft Teams, da ni wedi wedyn symud chydig bach i fewn i Microsoft SharePoint, da ni wedi mynd i OneDrive um, yn fer hefyd, a rwan da ni am symud yn ôl i fewn i Microsoft Teams, A dyn ni'n edrych ar um, pedwar modiwl ddoth allan yn, wel, nath gael ei um, sôn amdan yn mis Chwefror 2021 um, o'r enw Viva. Felly, croeso i chi gyd i'r ffrwd fyw yma, croeso i chi gyd hefyd os da chi'n watchad ar y recordiad, neis iawn cael chi yma. Um, hapus i gymryd unrhyw gwestiynau tra da ni'n mynd trwy hwn. Ond golwg sydyn fydd hwn ar be ydy Viva, um, pam maen nhw wedi creu yr modiwl, modiwl am ei gyd am ben Microsoft Teams, ac um, be allwn wneud er enghraifft i chi ag eich um, sefydliad. Felly, um, just i edrych ar Viva yn sydyn iawn i gychwyn, so trosolwg sydyn iawn, lle gwell i gychwyn nag efo gwybodaeth Microsoft i hun. Felly, dwi jyst am rannu'n sgrin yn fan hyn. Okay. Dyna ni. Felly hwn oedd yr, um, uh, yr sôn cynta amdan Microsoft Viva. So nath hwn ddod allan yn mis Chwefror 2021. A be ydy o? Ydy trio um, roi mwy o, neu trio wneud profiad eich gweithwyr chi yn lot gwell. Felly, Oedd hwn hefyd yn ganol yr pandemig pan oedd um, gweithio adra falle dal yn um, ofnadwy o um, kind of bwysig oherwydd oedd lot o bobl dal yn gweithio trwy'r amser adra. Oedden ni dal ddim cweith yn siŵr sut oedd pethau'n gweithio weithiau um, ac oedden ni'n dechrau sylweddoli bod efallai bod pobl ddim yn ymgysylltu allan mor dda um, tra oedden nhw'n gweithio adra oherwydd doedden nhw ddim efo'r um, yr, yr offer iawn, er enghraifft, a dim jyst yr offer um, ffisegol, ond yr offer o ran meddalwedd i gael at ei gilydd yn iawn, yn feddyliol efo'i um, cydweithwyr, ac i allu wneud y gorau o'r offer yna oedd ar gael iddyn nhw. Felly mae Viva wedi cael ei roi at ei gilydd fel pedwar modiwl um, sydd yn edrych ar bedwar o'r pethau oedd yn dod allan fel ella oedd angen chydig o waith o ran yr symud mawr yma i weithio um, yn rhithwyr. Felly, yn rhithiol, sori, rhithwyr virtual, rhithiol virtual hefyd, dwi'n meddwl. Um, felly, just i fynd â ni trwy'r pedwar modiwl yna sydyn i ddechrau fwy. So, um, fel dwi'n deud, Pedwar modiwl, yr un gyntaf, Viva Connections. Felly mae Viva Connections yn i wneud efo ymgysylltiad. So mae hwn yn ymgysylltiad kind of, ar draws yr sefydliad neu mudiad neu lle bynnag da chi'n gweithio. Um, ac mae hwn, er enghraifft, so enghraifft da iawn o hwn ydy safle intranet, er enghraifft. lle ydy ni efo gwybodaeth yr cwmni i gyd mewnol yn dod at ei gilydd mewn un lle, lle mae pawb yn gallu cael mynediad i'r gwybodaeth mewnol yna maen nhw angen, ar yr amser maen nhw angen o i allu wneud ei swydd i'r gorau. Um, a mae, dio jyst ddim yn stopio ar roid gwybodaeth er enghraifft ar safle a gadael gwybodaeth statig ar y safle yna. Be mae Viva Connections yn trio wneud wedyn ydy roed y gallu i chi fod yn glyfar ar pa wybodaeth mae pobl yn gweld pe maen nhw'n dod i'r safle um, yn dibynnu ar pwy ydyn nhw. So mae'r gwybodaeth yn cael ei godi i'r wyneb um, sydd yn bwysig i'r person yna er enghraifft. So mae hwnna yn rhywbeth gwahanol am Viva Connections a fysa fo jyst fel safle, dach ch'mo', yym kind of mewnrwyd sydd ddim yn newid o gwbwl. So fel 'dan ni'n gweld yn fyma, ma' nhw'n sôn, mae'n dod â kind of, yy mae'n adeiladu ar dop SharePoint, so safleoedd yym yy cysylltu ydy hein. Yym mae o hefyd yn integreiddio efo Yammer, 'dan ni'n mynd i bod dros Yammer eto yn yr sesiynau yma, ac ma' siŵr 'na ni ddim o bosib, ond ma' Yammer yn un, unwaith eto yn offer da chi'n gallu defnyddio i ymgysylltu ar draws gyda'r sefydliad mawr. Um, a be newch chi weld ydy, mae'n rhoi dashfwrdd mewn ffordd i bobl i gael at y gwybodaeth pwysig na maen nhw'n chwilio amdano fo. So mae'n codi'r newyddion iddyn nhw, mae'n codi'r gwybodaeth fel um, kind of beth sy'n mynd ymlaen yn y cwmni er enghraifft, A da chi hefyd yn medru cael mynediad at gwybodaeth yna'n hawdd o fewn kind of app um, ar yr, ar yr ffôn symudol hefyd. So i'r pobl yna sydd ddim efallai yn y swyddfa'n aml, maen nhw dal yn gallu cael ateb um, ag cael gwybodaeth maen nhw angen um, ar ei dyfais symudol nhw. Oce, okay, so symud ymlaen wedyn, um, mae gennym ni Viva Insights. Felly Viva Insights Mae fi fy insights i wneud efo um, kind of, trio gweithio'n well um, o ran kind of, um, um, wellness yn, yn Saesneg um, a hefyd efo cynhyrchedd. So mae fi fy insights yn trio edrych ar sut mae pobl yn gweithio, um, er enghraifft yr cyfarfodydd maen nhw efo yn eu uh, calendrau, ydy heina gyd nesau gilydd, ydy'r person yna'n cael amser, digon o amser um, i ffwr o gyfarfodydd er mwyn wedyn gallu ffocysu ar wneud be sydd wedi cael ei godi yn yr cyfarfodydd yna. So mae hwnna yn trio edrych ar y ffordd mae pobl yn gweithio, a wedyn mae hwnna yn gweithio i unigolion, ond mae o hefyd yn gweithio i'r rheolwyr hefyd, a mae rheolwyr yn gallu cael um, kind of, uh, gwybodaeth sydd yn mynd i helpu nhw i weld sut mae yr kind of, cynhyrchedd yn eu tîm nhw'n mynd a sut mae kind of, er, kind of, er wellness mae o fewn eu tîm hefyd. Uh, reit, oce, okay, a wedyn symud ymlaen yn sydyn i Viva Learning. So Viva Learning, uh, mae hwn yn dod â lot o wahanol platforms dysgu at ei gilydd, so dach chi'n medru cael rhywle canolig yn eich cwmni chi sydd eto'n byw o fewn Teams um, i allu dod â profiad dysgu da i, i gyd o'ch, um, o'ch, o'ch gweithwyr. Um, ac hefyd neu siw bod nhw'n cael profiad um, sydd yn gyson trwy'r cwmni hefyd. Um, a mae hwnna'n bwysig iawn. So, da chi'n gallu dod ar cyrsiau atyn nhw sydd yn bwysig iddyn nhw. Unwaith eto, mae hwn yn mynd i fod yn uh, wedi bersonaleiddio i'r person, um, ac trwy hwn, da chi'n gallu cael um, gwybodaeth ynglyn â So, da chi'n gallu cael yr cyrsiau mae Microsoft efo, er enghraifft Microsoft Learn, da chi hefyd yn gallu dod y um, cyrsiau fewn o LinkedIn, mae hynna yna hefyd, ond yn ogystal, dach chi'n gallu dod â cyrsiau fewn o'ch um, system ddysgu gyda corfforaethol chi, um, a mae yna hefyd lot o systemau eraill fel dyn ni'n gweld yma, fel Coursera, Pluralsight, edX a falle, um, lle mae cyrsiau'n gallu dod i fewn i um, Viva Learning o hwnna. A wedyn, Viva Topics, so mae hwn yn rhywbeth sydd yn defnyddio unwaith eto yr, um,

A mae hwn yn trio dod â'r gwybodaeth yna i'r wyneb, so mae'n gallu edrych trwy eich kind of gwybodaeth o fewn Microsoft 365. Um, wrth gwrs, wneith hwn mond dod â gwybodaeth i fyny, mae pobl yn gallu cael mynediad iddo fo, neu dylion nhw'n cael mynediad iddo fo. Um, so, topics, a wedyn, so fel dwi'n dweud, um, kind of gwybodaeth ydy hwn, so dod â'r gwybodaeth iawn i bobl pen maen nhw angen cael mynediad iddo fo. Um, dyna ni, a wedyn, reit, so dwi jyst am ddangos i chi'n sydyn sut mae hyn yn edrych, sut mae dau o'r modiwl yma yn edrych o fewn Microsoft Teams. Felly, os dwi'n mynd i fewn i Microsoft Teams, uh, da chi'n gweld yma, um, so ar yr ochr chwyth, Dwi wedi pinio, so mae gennym fi Viva Insights a Viva Learning yn fan hyn ar yr ochr chwith o'r sgrin. So ar y funud dwi yn Viva Insights. So oedden ni'n sôn am, mae hwn i wneud efo um, kind of me, um, lles meddwl um, eich gweithlu, er enghraifft, a lles meddwl unigolion. So mae hwn yn sôn am bethau fel sut ydych chi'n teimlo, um, Mae o efo link i Headspace, sef cwmni sydd yn rhoi um, kind of, efo cyrsiau um, ar bethau fel um, synfyfyrio a falle. So, da ni'n gallu clicio ar hwn, a mae hwn yn barod efo chydig o um, gyrsiau neu chydig o sesiynau gan Headspace i ni helpu yn fan hyn. So, os da chi eisiau ffocysu, da chi'n gallu mynd trwy'r kind of, um, yr peth tri munud yma sydd yn mynd i helpu chi fel hynna. Um, ac os da chi'n gweithio adre, er enghraifft, newch siŵr bod chi'n gorffen eich diwrnod. So mae fi fe insight yn trio roed yr kind of, help mae chi o ran eich kind of, lles meddwl. So, a ni nôl yn fyna, a wedyn fi fel learning, fel o'n i'n deud, ydy'r un nesaf. So, os na ni fynd i fi fel learning, gewch chi weld yn sydyn sut mae hwn yn edrych. So mae hwn wedyn fel portal mewn ffordd, so dach chi'n gweld uh, cartra, da ni'n gallu chwilio amdan cyrsiau er enghraifft, a mae hwn yn gallu bod yn gwrs, kind of, mae'n gallu bod yn un o kind of, filodd o gyrsiau, a da chi'n gweld yma mae pethau fel LinkedIn Learning yn barod yma, um,

E, fydden ni'n ôl fory, so fydden ni'n ôl efo'r awgrym nesaf. Ond um, os fyddwch chi'n hoffi, er enghraifft, i ni fynd i fewn i mwy o'r uh, Microsoft Viva yma, gadewch ni wybod, da ni mwy na hapus i um, bigo fyny ar un o heina os fyddwch chi'n hoffi, um, neu um, da chwa, os da chi'n mynd draw i'n gwefan ni, so mae hwnna yn mynd ar draws gwylio y sgrin rwan, mae gennym ni wybodaeth yn fyna o, o ran Microsoft 365, mae gennym ni fideos, mae gennym ni blogs,